Төрөөбүт төрүт Сахабыт сирэ дьикти кэрэ дойду, киһи хараҕар кыраайа көстүбэт иэннээх, үрдүк чыпчааллаах хайалардаах, хотугу муустаах байҕаллаах, күөх сирэм саамал тыалардаах, ыраас сыһыылардаах, толооннордоох, үллэр үөстээх Өлүөнэ эбэ өлбөт мэҥэ угуттуур уулаах. Өнүрүк куйаас кылгас сайыннаах, көмүс күһүннээх, тыйыс кыһыннаах, сааскы ылаан күннэрдээх мин дойдум Сахам сирэ. Үйэлэртэн кэлбит үһүйээннэргэ, номохторго биһиги өбүгэлэрбит түҥ былыр ыраах истиэп сиргэ олорбуттар үһү. Ол дойдуга кыһына суох үрүҥ күн хаһан да саҕахтан түспэт эбит. Дьылы быһа күннэри-түүннэри күөрэгэй ырыата ылланара үһү. Түҥ былыргы кэмнэргэ халлааҥҥа сулустааҕар элбэх кэрэ көстүүлээх хайалар быыстарыгар сыһыыларга аттар мэччийэллэрэ эбитэ үһү Дойдубут иэнэ кыыл уонна сылгы ыллактарынан оһуор курдук тэлгэммит улахан суола-ииһэ суох эбит. Үһүйээннэргэ кэпсэнэринэн, аан маҥнай гыннан Туймаада хочотугар олохсуйбут киһиннэн омоҕой баай буолар. Кини дьиэ кэргэнин кытта ыраах сытар улуу байҕал кытылыттан улахан аал оҥостон түүннэри-күнүстэри Өлүөнэ эбэнэн устан Туймаада хочотугар айаннаан кэлбитэ үһү. Сотору кэминэн Улуу Туймаада хочотугар эдэр эрчимнээх эр бэрдэ Эллэй Боотур бэйэтин кырдьаҕас аҕатын санныгар сүктэн кэлбитэ үһү. Эллэй Боотур олус сүрэхтээх, сатабыллаах үлэһит эбит үһү. Омоҕой тойон балаҕаныгар буруо таһаарар үөлэс оҥорон балаҕантан бур-буруо таһаарбыт. Бастакы отуулуур ураһаны туттаран, сайынын кумаартан харыстыы түптэ умаппыт. Мастан араас хаһаайыстыбаннай иһити сатабыллаахтык оҥорпут. Омоҕой баай икки кыыс оҕолоох эбитэ үһү. Биирэ аҕа тапталлаах кыыһа кылбаа маҥан мааны кыыс эбит. Иккис кыыһа дьүһүнүнэн бүрэ да буоллар сүрдээх үлэһит кыыс. Омоҕой баай биир күн от үлэтин кэннэ Эллэй Боотуру ыҥыртарбыт уонна «Мин кыргыттарбыттан биири талан ыл» диэн эппит. Онуоха Эллэй Боотур үлэһит Күннэй кыыһы талан кэргэн ылбыта үһү. Оччотугар Омоҕой баай кыыһыран күтүөтүн Эллэй Боотуру уонна кыыһын биир кырдьаҕас ынаҕы уонна биэс иэттэрэн туран атын алааска үүрэн таһаарбыт. Эллэй уонна Күннэй удьуордара Омоҕой баайтан ыраах баран олохсуйбуттар үһү. Үлэһит, сатабыллаах дьон уһун дьоллоох олоҕу олорбуттара. аҕыйах сылынан сүөһүлэрин сылгыларын үөрэ бүтүн алааһы толору үөскээбитэ үһү самаан сайын салаллан кэлиитин уруйдаан эллэй боотур бастакы ыһыаҕы тэрийбит онтон ыла билиҥҥи кэмҥэ диэри бүтүн сахабыт сиригэр бары үөрэ-көтө сайыны көрсө ыһыах ыһан күөххэ үктэммиппитин уруйдуубут Эллэй эһэбитин айхаллыыбыт.